Selam aleyküm, aziz vatandaşlarım! Selam aleyküm, muqaddes bizim ziyalılarımız, bilim adamlarımız, ticaret adamlarımız, sanat adamlarımız! Mında… Qırım milletiniñ negizi, Qırım milletiniñ qaymağı toplandı desek, iç birev qarşı çıqmaz mence. Episiñizge ayrıca-ayrıca mına bunday baqqanımda, netkenimde, episiñiz ayrıca bir milletimizniñ qoqulı-qoqulı çeçegisiz. Episiñiz dülber nesisiz. Şimdi bu. Müftizade vakıfımıznı tekaran canlandırmağa istegenimiz, netkenimiz, biraz bir mefküremizni, nemizni deñiştirmegimiz kerek ğaliba, dep turım, bu şeylerni tüşünemiz. Bu mefküremiz, milliy ğayemiz neden eken? Er bir yer qarışıqlıq, er bir yer ayırıcılıq, er bir yer bir-birini añlamaslıq, netmeslik. Onıñ içün aqıl bermege istemeymen. Beraber bir aqıl tanışsaq da, bugünden başlap turım, beraberlikte, Ne yapsaq da, bu bizim milletimizni işini, sanatını, ilimini, bilimini, maarifini, hepsini bir qalqındırıp turın da, tekrar açıq bir toplanıp turın, bir kelecegimizni tüşünsek. Kelecegimiz ne dep olacaq? Hepsimiz ayrıca-ayrıca alğanda öz işimizniñ uzmanımız, öz işimizniñ ustasımız, ustadımız. Amma böyle bir şey aytmağa isteyim, artımızdan birevlerni biz azırlaymızmı, yoqmı? Hepsimiz neni azırlaymız, kimni azırlaymız? Bizim mefküremizde bu sadece özümiz mına böyle bir alim oldıq, sanat erbabı oldıq, başqa ettik, artımızdan kelgen adamlar barmı? Türklerde böyle bir laf bar, Qısır alim deyler. Bizde tatarlarda bu qısır tek araçıq bir neçe olıp kele, amma türklerniñ bu qısır degeni özünden soñ bir talebe azırlamağan, özünden soñ bir çıraq azırlamağan, Alimlerge, insanlarğa böyle deyler. Epsimiz bugünden başlap şunı tüşünsek, sene etsek, bu bilim meselesinde, alimlik meselesinde sadece özümiz çalışmayaq da, özümiznen beraberlikte kene bir ez, iç olmağanda bir beş tane çıraq azırlasak. Baqıñız, talebe değil, çıraq. Bu çıraqnı şegirt de degil, çıraq. Biz onı yaqayıq da, o yanıp turun da, ışıq bersin, bilim ışığını bersin de, özünden soñ kene beş tanesini ketirsin, mına bu şey bizge kerek. İsmail Gaspelinskiy bir vaqıtlar aytqan edi, Bilim bizim içün, maarif bizim içün eñ müim bir şeylerden, dep turun, onı bilesiz. Şimdi bilim meselesinde netkenimizde biz yüz yılnıñ içinde bayağı ilerledik, keçtik de kettik. Şimdi hepsimizniñ ailemizde milliy ğaye olaraq, ne olaraq tam bir dane aile yoq ki, öz balama, öz qızıma, oğluma bir universitette oqutmayım, başqa etmeyim dep. Er kes oquta. Universitetni pitirgenler epsimiz, mına şimdi marşrutkalarnıñ şoförını alsañ bile, episi biz s vısşem obrazovaniye. Qorucılarnı alıñız, nelerni alıñız, er kes universitet bitirgen. Amma bu universitet bitirgenimizden soñ ya kelecekte alimlerimiz barmı, yoqmı? Bu meselede pek istegim bar edi ki, biz tüşünsek, netsek, bilim arqadaşlarım. Çıraq azırlamaq içün balaban aqçı kerekmey. Biz endi üyrendik, men bir şeyni yaptım da, maña aqçısını beriñiz, men bunı soñ yaparım degen şey. Amma nauçnıy krujok açmaq içün aqçı kerekmey. O balalarman beraberlikte toplap turım, beş dane, yedi dane balaman oturıp turım da, onlarnı fenge, bilimge, ilimge celp etmek içün aqçı kerekmey, oña istek kerek. Vaqıt kerek ve istek kerek. Eger biz bu şeylerni yapsaq, netsek, kelecegimiz bar dep oyalaycaqmız. Yeter endi, biz, qırımtatarlarımız bizlerni ezeler, biz ezmede, ezgide qalamız, başqa etemiz yoq. Endi yerimizni başqaça tüşünmegimiz kerek. Biz, passioner halqmız. Milletniz. Pasionarniy, teoriya pasionarnosti, Gumilev, onlarnı bilesiñiz. Biz pasioner milletmiz. Bu dünyada özümizni, yerimizni artta qaldırmastan dünyada i, a, adımlarımız ne etip turın, özümizni endi dünyağa tanıtmaq vaqtımız keldi. A dünyağa biz nenen tanıtacaqmız? Kene de ilimmen, kene de bilimmen tanıtacaqmız. İlimmen tanıtmaq demek bu ne? Eger biz öz çıraqlarımıznı ögretsek, biz olarnı doktor, dotsent, professor yapsaq ve o çocuqlarımıznı başqa dünyanıñ universitetlerine barıp turun da, çalışıp turun da öz bilgilerini dağıtsalar, sadece bilgi taşıyıcısı değil, dağıtıcısı olsun, paylaşıcısı olsun. Bu sadece tek bilim ders degil, sanat erbaplarımız da bu işlerni, eger bu işlerni yapacaq olsaq, biz milletimizni bütün dünyağa tanıtacaqmız. Qırımtatar degende, Qırım degende öyle bir merkez olacaq ki, şu qaydan keldiñ, kimsiñ deptin sorağanda, ne qadar yahşı aqıl bergeninden, men Qırımdan keldim degeni içün, mına bu bütün milletimizni dünyağa tanıtmaq ve oğa ğurur bermek degen Öyle bir fikirge keldim meni. O, mence, mına bunı nasıl yapacağımıznı, ne etecekligimizni, eger mümkün olsa, mına bizim fondımıznıñ nesi açıq, nesi, epsiñiz bir aqıl tanışsañız, yazsañız, söyleseñiz, beraberlikte bu şiini yapsaq, milletimizni Dünyanıñ eñ belli, eñ tanıqlı insanları olacaq, çıqaracaqmız. Bu meselede şunı aytmağa isteyim, evlerde balalarnı universitette oqutqanımızda, keliñiz, birinci kurstan başlap turıñ, em ana, em baba, em ögretmenlerimiz, ocalarımız, Sadece bakalavr olmacaqsıñ, tek magistr olmacaqsıñ, kelecekte sizlerni aspirantura, doktorantura anda kirsetecekmiz, dey. Bunı yapmaq içün ne kerek? Ebet, şimdi tipiçnıy, bir tipik bir ne bar, mına yaqında gençlerimiz bilen laf etemen, soñ ne yapasıñ, tamam, men bakalavraturani bitirdim, magistraturanı bitirdim, soñu ne desem, tamam, oldı, bitti. Başqa bilmeymen ne yapacağımı. Ya biz olarğa bir yol açmasaq, netmesek, olarğa zor, eger biz açmasaq. Onıñ içün alimlerimiz, aziz alimlerimiz, öyle bir fikir bar, eger biz sizlernen halqara qırımtatar alimler klubını teşkil etsek, Bu meselede men Rumıniya alimlerimen de laf ettim, Türkiye alimlerimen de laf ettim. Eger biz böyle bir klubnı yapsaq da, özümizniñ ögrencilerimizniñ, bu çıraqlarımıznı yapıp turun da, bir-birimizge tavsiye etip turun da, başqa etip turun, bu universitelerge çağırıp, netip turun, çalıştırsaq, oqutsaq, bence bu pek yahşı bir Ne teşebbüs olar edi, ne deret. Onıñ içün alimlerimiz, istegiñiz olğanlar keliñiz, yazışayıq, körüşeyik, ne deyik de, bunıñ yollarını çezmege ıntılayıq. Nasıl bolacaq? Ebet, mende bir-eki bir proje, bu şeyler bar, neleri bar, amma mındağı nelermen, epsimizmen bir aqıl tanışsaq, yahşı bolar edi. Aqıl bolmağan yerde gürülti bola, dey. Aqıl bolğan yerde daima bir netice bola deyler. Onıñ içün şu neticege çalışmağa men sizlerni davet etem. Aytacaq lafım köp, amma endi mına bu netkenim içün sağ oluñız, kelgen.